Mi redais dros dro dros tir Cymru, trwy'r brwyn a'i bryniau a'i rhedyn, a'r hael yn ymystyn dros farion tu pwdin, a'r defaid a'r ŵyn wrth ei terfyn.
Blaenau Ffestiniog, ceilliau, rasio beics, it's all happening this weekend. Mi fama yn Antur Stiniog yn y rownd gyntaf BDS a dwi'n mynd i fod yn rasio. It's gonna be cool. T'mod ti un o'r yy un o'r wel chdi ydi y main man sy'n rhedeg y lle 'ma 'de? Ia ia ia. Diolch James. Ti isio roid yy bach o hanes o Antur Stiniog i ni? Yy ia o nath Antur Stiniog yym yy gychwyn yn ôl yn 2007 a pobol lleol odd isio fatha gwella Blaena' fel ardal yy o' 'na syniada ac yy syniad mwya' yna odd i ga'l Taclo arall yn Ffestiniog a wedyn fan hyn yda ni 6-7 mlynedd. Wedyn yn cynnal rhwng cynta o Pencampwriaeth Brydain. Just yn y pits yn Antur Stiniog, a dwi'n mynd i interviewio a few bobl, a dwi'n mynd i gweld faint mor agos ga i y ceilliau yma i gwyneb bobl. So da ni yma efo dyn lleol, Dylan, beth ti'n feddwl o'r ras? Wel, mae'n gres dod â bobl i'r area local, mae'n rili neis cael bobl Saesneg a Cymraeg yn siarad efo'i gilydd. Hangover?
Slightly.
Be' nath chi neithwr?
Yfad gormod.
A bita. So.
Ti 'llu siarad Cymraeg dwyt? Yym, gai fenthyg pren mese os gwelwch yn dda? Ti gei lle mor fowr â hyn? Ooh. Helo o'r yy Antur Stiniog. Yy, wel ma' Antur Stiniog yn cŵl 'c'os ma'n roi job i fi 'de ac yy dwi 'di bod efo nw ers ma' nw 'di dechra.

Rai o eu pits fi. Hein di'r uh, y boys sy'n helpu fi allan dros y weekend. Mechanic, team manager, teammates ddim yn reidio. Mae top boys i gyd yma y weekend. Mae'n mynd, mae'n elite

yn y Championship. Ydy o'n ydy hwnna, ydy o'n final, yndi? Y track mud. Uh, ia, do, ems ti reidio fo'n gynt na beth dwi'n neud, ond ei, nath hwnna ddychryn fi.
Ti'n mynd i lawr hwnna ffast, ti'n meddwl, ond um, dwi'n meddwl bod yna lot o reidar sta. Oe. Pen wythnos yma, di, di stryglo chi ni bach. Di gael llyfia llawr go leil, dog mud. Mae'n amball i lyfiad, di fel dros pen wythnos yma ti. Ond, uh, ti'n meddwl, mae pawb yn reifio amdano fo, so ei, ei. Brilliant, stwff. O, ideal. Wel, mae gafodd Can gold also- medal wrthnos dwytha. O ie? Do, yn Yn- yn- Tiddlywinks. Yn Tiddlywinks, ie. Ie, mae'n champion trefi yn Dydy o'n Tiddlywinks. boi, yndi?
Yndi, mae o. Mae'n un da ar ei melyn, ynde? Ond ar ei coch, mae'n fflyrtio i fynd ar y coch, ynde? Be dwi'n deitha fo, os mae'n methu ar y coch, Ie. cer am y brown, ynde?
Sut, sut nas di heddiw ma? Oedd yn bad, nes i yy, 19th nes i endio fyny, o'n i'n gobeithio am top 10.

Yy o'n i'n teimlo'r pressure yn enormous yn dod yma cos o'n i fatha Christ dwi'n lleol raid fi neud yn dda. I fod yn onest o'n i'n aimio am top ten a o'n i'm llawer off so o'n i 'di bod wrth fatha point two of a second yn gyflymach so o'n i 'di bod yn fifteenth ne fourteenth so dwi'n gwbod dwi ddim that much off a ma' o'n good encouragement i fi treinio mwy. Under and out.